Helo pawb, croeso nôl i sianel Label Deg. Nawr yn fideo heddi, mae gyda fi syniad bydd yn swno bach yn wallgo. Chi'n barod? Reit, chi gyd adre o'r ysgol, mae'n wyliau nadolig, chi'n ymlacio, ond beth sy'n ni'n gweud wrthoch chi am gael diwrnod cyfan heb eich ffona symudol? Nawr, na i egluro pam i fi meddwl bod hwn yn syniad da. Os ych chi fel fi, a chi'n dwlu i edrych drwy wefannau ffasiwn a cholur, mae'n ddigon hawdd i gymharu eich hunain gyda'r pobl sydd ar y gwefannau. Falle bod chi'n meddwl, o pam na allai i gael dillad fel nhw, neu pam na allai i gael gwallt fel nhw. Does dim byd yn neud i fi deimlo mwy rubbish na deffro yn y bore a gweld lluniau o bobl dal yn eu gwlâu gyda colur a gwallt Perffaith. A gall hyn i gyd fynd i deimlo'n ormod withe. Nawr, sa'n disgwyl i chi fynd drwy diwrnod Nadolig heb dynnu cwpl o luniau neu dymuno Nadolig llawen i'ch ffrindiau chi. Achos come on, mae rhai ni'n dynnu gwbl o selfies yn dos e? Dw fi am rannu gyda chi heddi cwpl o dips ar shwt i gael diwrnod switch off dros y Nadolig. Ok, tip rhif un! Fydden i'n gweud wrthoch chi, yn y dyddiau nesa, i roed eich ffôn gadw am ddiwrnod, neu am rhan fwyaf o'r diwrnod. Y tip bydden i'n rhoi i chi yw i roed eich ffôn ar aeroplane mode. Be mae hwn yn golygu yw, gallwch chi dal ddefnyddio'ch ffôn chi, jyst bod chi ddim yn derbyn notifications, sy'n golygu byddwch chi ddim yn cael eich temtio i fynd ar eich ffôn. Tip rhif dau. Gwedwch wrtho'ch ffrindiau bod chi am gael diwrnod switch off. Neu beth am gytuno gyda'ch gilydd bod chi gyd am gael diwrnod switch off? Hyd yn oed os taw cwpl o oriau yn ystod y dydd yw e, allwch chi benderfynu ar oriau penodol a wneud e gyda'ch gilydd. Ond os yw'ch ffrindiau moyn ymuno mewn ai peidio, fi'n siŵr byddan nhw'n deall. Tip rhif tri, Rhowch eich ffôn symudol mewn stafell nad ydych yn ymweld â'n aml. Neu hyd yn oed gwell, rhowch e i rywun sy'n byw yn y tŷ er mwyn i nhw gael cuddio fe. Tip rhif pedwar. Nawr, os ych chi bach fel fi a chi'n ddibynnol ar eich ffôns chi i ddeffro chi yn y boreau, beth am ofyn i rywun sy'n byw gyda chi i ddeffro chi yn y bore. Jyst gwedwch wrthon nhw, fi'n cael diwrnod switch off, wyt ti'n fod yn deffro fi bore fori, a fi'n siŵr bod nhw'n ddigon hapus i wneud. Tip rhif 5. Gwnewch gynlluniau pendant o'r diwrnod. Gwylio ffilm Nadoligedd falle, mynd ar ci am dro, Hyd yn oed gwell fyth, chwarae gêm fwrdd, beth bynnag sy'n neud i chi deimlo'n hapus a sy'n mynd i gadw chi rhag edrych ar y ffôn neu'r iPad. A'r tip ola, gallwch chi fod yn browd o'ch hunen am drial rhywbeth gwahanol. A dyna ni! Triwch e rhywbryd! Os bod gyda chi unrhyw dips i rannu, plîs gadewch nhw yn y blwch sylwadau. Diolch am wylio, ac oddi wrth pawb o Label Deg, Nadolig Llawen!